fewn addysg yng Ngogledd Cymru ac yn y gynhadledd heddiw, mae gen i arbenigwyr ar bob lefel um, o feysydd addysg. A dwi'n gobeithio bod bobl yn gallu dangos beth yw cryfderau nhw, bodlon rhannu y cryfderau yna efo'r naill a'r llall, a bod ni efo'n gilydd wedyn yn gallu symud addysg yn ymlaen, oherwydd bod ni'n gwybod lle mae yr arfer orau ar draws y gogledd, bod hwnnw'n cael ei rannu, bod ni hefyd yn ddigon onest i ddeud be ydy'r anghenion, be ydy'n problemau, a sut dan ni, be dan ni angen yn hunain wedyn i symud yn y blaenau. Dwi'n awyddus hefyd bod yr ysgolion yn perchnogi y gwasanaeth ac yn deutha ni'n glir, pa gyfeiriad mae'r gwasanaeth i i fod i fynd yn y dyfodol oherwydd nid chwilio am ateb tymor byr ydyn ni fan hyn ond chwilio am ateb am tymor canol a, a tymor hir. Be sydd ganddon ni yn yr ystafell yma ydy'r elît o fewn addysg yn y gogledd a dyma pan dwi'n gweld hi mor allweddol bod ni'n dysgu wedyn o fusnes elît fel beth sydd gennym ni heddiw, dwy enghraifft o o fyd chwaraeon sydd wedi llwyddo ar lefel byd eang, a mae 'na sgiliau penodol yn fan 'na fedrwn ni ddysgu oddi wrth y mae- y meysydd penodol yna. You know, head teachers uh from secondary schools, primary schools can learn so much from people. The, the key to me is finding people who are successful in whatever field there are. Uh, almost at time, just saying, what do you think about this? And I think it'd be amazing when people can come with a different perspective.

gallu transferio bêl-droed i i fyd addysg dwi'n meddwl, ac wrth gwrs yn enwedig efo y llwyddiant mae'r tîm cenedlaethol 'di gael yn ddiweddar wrth gwrs o' 'na lot o hwnna, eu pwysigrwydd hynna oedd yym newid diwylliant yn y dechrau, codi safona, yym gofyn mwy o'n gilydd yn yn staff ac yn yy ac yn chwaraewyr. ac ac oherwydd gwneud hynny fod na fod na ar adegau anghytuno iach i sicrhau fod pawb yn gweithio tuag at yr un perwyl ac yn gweithio efo'i gilydd um, i'r un cyfeiriad ond i, i wneud hynny wrth gwrs mae rhaid i bawb fod yn onast ac yn agorad. Dwi'n awyddus iawn bod ni'n cyd gynllunio dyfodol llwyddiannus efo'n gilydd, bod ni'n modelu dyfodol llwyddiannus, dwi'n sôn am y cwricwlwm, dwi'n sôn am ragweddau oddi mewn i hynny hefyd yn ogystal. Mae gennym ni nifer o weithdai yn mynd ymlaen rŵan, a gweithdai er mwyn crynhoi datblygiadau diddorol ar draws y rhanbarth yn ddiweddar, ond yn bennaf, pwrpas y gweithdai ydy canfod barn y rhanddeiliaid, barn y penaethiaid ynglŷn â sut mae'r gwasanaeth yn symud ymlaen, a'r prif bwrpas ydy symud ymlaen hefo'n gilydd, y cyd-weithio, a symud Addysg Gogledd Cymru ymlaen fel un tîm.

Y mwynhad o waith oedd yn cael ei gyfleu gan Osian 'de, y ffin rhwng gwaith a mwynhad a hamdden. A Clive bore 'ma'n sôn am y genhadaeth sy'n bwysig i ni fel arweinyddion. Geiriau fel ethos, brwdfrydedd, diwylliant, a'r defnydd deallus doeth o ddata i bwrpas. A'r neges ola' ynglŷn â ein partneriaeth ni fel ysgolion hefo gwe, yy a'n perchnogaeth ni fel ysgolion Ar agenda, codi safonau a hyrwyddo rhagoriaeth yma yn y gogledd. i osod y safonau yna sydd yn angenrheidiol. Mae'n debyg mai mae staff mewn ysgol ydy'r tîm tu ôl i'r tîm, ein staff ni efo'r tîm cenedlaethol ac mae'n debyg mai'r chwaraewyr ydy'r disgyblion fel petai. Ac mae'n bwysig fod y ddau yn gwrando ar ei gilydd. Um, mae o'n bwysig i ni yn sicr bod ni'n gwrando ar o'n chwaraewyr ni. Um, mae ganddyn nhw syniadau gwych ar adegau, ac ar adegau arall, mae nhw efallai eisiau mwy o wybodaeth neu mwy o gyngor, ac uh, mae'n bwysig bod ni'n gallu rhoi hynna iddyn nhw. Felly uh, i gael yr uh, amgylchedd iach yna, i i allu llwyddo. Yna mae'r um, mae'r ma, ma, ma pethau yna'n dod ynghyd yn mynd i fod yn holl bwysig dwi'n meddwl.